a khensa ku va mpfule channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la ku vulavula hi lexi ni la ku vulavula hi munyu hayi munyu lowu mi kuma ku na swi tiva ku un'wana na un'wana emiehleketweni ya yena sweswi laha nga busy a kha a vona video leyi wa yi tsutsumela kun'wana a ni vuli swona sweswi n'wina mi nga tsutsumela kona. Ni vulavula hi munyu lowu mi kuma ku hi lunga xixeveni hi chela xixeveni or hi chela swakudyeni munyu lowu mi kuma ku hi wu chela a matini munyu lowu hi kuma ku van'wanyani va hlamba hi wona van'wanyani va biya majarata hi wona van'wanyani va chela titangwini van'wanyani va chela swimbalwini munyu wa tirha kusuka malembe ndzhaku ndzhaku le vanhu va khale a va tirhisa munyu. Van'wani khale ka matiko a va tirhisa munyu hi ndlela leyi, na namuntlha na sweswi va tirhisa munyu hi ndlela leyi. I kuma ku i kuma ku n'wana wa vabya kwala kaya, loko n'wana a vabya a vabya vuvabyi byo karhi va ku hayi mi n'wi hlambisa hi munyu ku vuvabyi lebyiya byi ta hungutekanyana because swi ti komba ingaku i i i i ndzingo or i ndzingo wo karhi. Ku vula ku ta ku yini? Ho hlambisa hi munyu or munhu wo karhi a vabya kwala kaya va ku hayi. hi n'wi yise kwihi kwihi va te hi fika hi xava munyu luwa wa majoro hi n'wi chelela a hlamba hi wona kumbe va te hayi loko hi fika la kaya la jaratini hi haxa hi munyu luwa la jaratini kumbe ntungu yi yi kota ku hungutana se yini swi ya hi ti-belief ta vanhu ku vanhu va believe-sa ku yini se mi kuma ku van'wani loko va kha va wu tirhisa munyu luwa wa va tirhela swinene wun'wani ta ku byela ku okay a ni ye kwihi kwihi kumbe ka ti-interview. Laha ni ye kona va te yini ni suka ni hlambe hi munyu wa majorho, ivi a hlamba hi munyu wa majorho loko a fika ka ti-interview a fika a pasa. Na swipanu swin'wana swa bolo, va wu tirhisa munyu loko mo languta lomu ka tithelevhixini or mi languta lomu makaya loko ku ri na ti-tournament. Vanhu va nghena girawundini va fika va haxa munyu. Munyu luwa loko va za va wu haxa laha, wu hunguta wu hunguta matimba or wu herisa matimba ya vanhu lava nga ta va tele kumbe team leyin'wani or xipano lexin'wana xi nga ta va xi te na murhi wo karhi xi fika xi hanya xi xi haxa laha ndzeni ka ka ka rivala ra mitlangu ivi team liya yin'wana loko yi ta fika yi haxa munyu luwa munyu luwa wa endla wu hunguta matimba mi kuma ku loko ntlangu wu ri ku tlangiweni mi kuma ku team leyin'wani yi nga ta na murhi mi kuma ku murhi luwa a wa ha tirhi hi mhaka yini hi mhaka ya munyu luwa. ma vona se ivi mi kuma ku van'wanyana loko va famba a ku okay sweswiwani ni ya ka ni ya khoto ni ya teka nandzu wo karhi i nge ni famba ni hlambe hi munyu ku loko ni fika le magistrate a nga fiki a ni vona nandzu un'wanyana a ku hayi ni ya ka maintenance ni khomise papa swihlangi loko ni fika le ni la ku ta ku ni hlamba hi munyu luwa loko ku ri papa swihlangi i te na na na murhi ku magistrate a ta ku . a ni n'wi voni a a nga n'wi voni nandzu i vona mina nandzu a nga fanelanga a hakela maintenance swi fika swi endla swi fika swi tirha swi ya yini hi ti-believe ta vanhu ende loko mo languta van'wanyana ti-believe ta vona lava believe-vhaku ngopfu ka munhu va tshama va kha va wu tirhisa minkarhi hinkwayo. Loko hi ta ka timhaka ta swakudya un'wana u ta ku byela ku yini a ni ye ka dokodela dokodela i te ni nga dyi munyu luwa munyu luwa wa le tixopeni lowu mi wu kumaka wu ta wu sefiwini ma vona ingaku va chukele nyana ma wu tiva munyu vanhu vo tala i te ni ni dya munyu wa majorho ni dya ni dya munyu luwa wo ka wu nga yini wo ka wu nga fayiwanga ni tirhisa wona because munyu luwa. laha wu sukaka kona wu suka endleni wu nga gayiwangi wu suka wu fika wu ceriwa kwale wu ceriwa kona ivi va vuya na wona la kaya ivi a hamba a chela swakudyeni kumbe a endla a biyela hi wona kwala jaratini kumbe a wu tirhisa swin'wana because that's why mi kuma ku vo tala a va wu tirhisi luwa wa safe luya va tirhisa yini wa majoro because wa majoro laha wu sukaka kona wu suka wu nga endlangi wu nga cheriwanga cheriwanga swin'wana ivi mi languta vanhu van'wana loko va xava munyu luwa. va xava munyu luwa like ka vanhu lava mi kuma ku wu xavisiwa lomu tirenkeni ku xavisiwa mimunyu or ku na muti muti wo karhi va xavisa munyu wa luwa wu nga ceriwa laha va nga va wu cela kona or va wu xava kona wu ta wu ri taniwa wu nga tlheriwangi nchumu mi kuma ku na loko mi fika mi ku mi wu haxa munyu luwa wa majoro luwa loko mo fika mi wu haxa wu tele ivi ku hisa dyambu swinene or ku titimela or ku va na swi mpfula mi ta kuma laha hansi munyu luwa wu endleni wu wu wu n'okini. va rhandza yini va rhandza ngopfu wona because va ri i munyu lowu endlaka wu sivela kwini mindyangu yo karhi ende na vanhu lava celaka munyu luwa laha munyu luwa wu ceriwaka kona a wu ceriwi kun'wana na kun'wana ku na tindhawu leti mi kumaka tiyindlu ti endliwe hi mikwembu. or ti tumbuluxe yini hi swikwembu ku la ni ta fika ni endla ndhawu laha ku nga ta fika yini ku ceriwa munyu ende vanhu lava celaka munyu laha i vanhu lava mi kuma ku va swi hilela swilo leswiya a wu namuntlha i pfuka i kha mi rona namuntlha i pfuka i ya ndhawu liya ku khiwaka munyu because ku na mindyangu yo karhi ku na swilo swo karhi leswi humelelaka le i swihundla swa vona that's why mi kuma munyu luwa wu kwetsimile. Munyu lowu wu kahle wu tirha ntirho wa wona loko vanhu va wu tirhisa. Ivi hi languta masiku lawa ku na mimunyu yin'wana ni nge yi hlayi hi mavito, ma yi vona lomu tixopeni i tiya hi nga ta ka hi nga ti hlayi. Mi kuma yin'wana yi ri yo tshwuka, yin'wana yi va yi ri ya ya ya ya ya green-i, yin'wana yi va yi va yi ri yellow, va mix-e hi ti-colour. Va va va teke wona munyu luwani ni wu vulaka lowu nge ku ceriwe le ku nga na swiyila va endla va teka munyu luwa va fika va yi mikisa na mimirhi ya vona leyi va nga na yona ku okay munhu i vabya vuvabyi bya so hi nge ni teka murhi wa so ni wu mikisa na munyu lowuwani wa fika a tirhisa kumbe a hlamba hi wona kumbe a haxa hi wena kwihi a jaratini a kaya. Se luwa hi wona wu nga na nkoka swinene lowu ni wu vulaka lowo basa na wona luwa va wu mikisaka wu va wu ri na nkoka hikuva va swi tiva vanhu lava ku ze va mikise munyu luwa va wu mikise na yini na yini swi ta kota yini swi ta kota ku tshungula mavabyi ya munhu loyi mavabyi lama a yini a ma vabyaka ivi a hola kumbe loko hi wu teka hi wu haxa laha jaratini wu ta hola ku va hi tirhisa munyu a hi xiyila ende ku va hi tirhisa munyu a hi xidyoho. i nga va i kha i pfumela ka ripfumelo ro karhi i kuma ku i tirhisa munyu a hi nandzu ni ku na vanhu van'wani tanihileswi ni vulaka ku ngheniwa tikereke to karhi ku tirhisiwa ngopfu munyu a hi xidyoho van'wanyana va nghena tikereke to karhi munyu a wu xavisiwi laha mara loko o fika a hlangana na munhu wo karhi a fika a n'wi byela ku ni na problem nyana ni na xitlhavi la or ni pfukapfuke kahle. i ta ku byela ku hayi wo ya kuma munyu wa majorho i hlamba hi wona or u kuma munyu wa majorho i haxa wona jaratini because leswi a hi wu loyi ku tirhisa munyu wa majorho ku va yi tirhisa i haxa laha jaratini because va yi kha i va yi kha yi tisirhelela or wena i va yi kha yi ponisa i ponisa wena na ndyangu wa wena na maxaka ya wena se a hi xidyoho lexiya. mi kuma ku na tin'anga to karhi ta xintu va wu tirhisa munyu wa majoni u kuma ku loko u ya n'angeni i ku ya ku tshunguriweni laha muvabyi yo karhi or vavabyi i ta ku byela ku hayi ni ta ku nyika munyu famba xava munyu wa majoni exitarateni ivi i fika i teka i mikisa na mutsotswana lowuwani i mikisa i tirha sweswi a nga ta ku byela swona loko u tirhise yini na yini swi ya hi wena ku i hlupha hi yini i vabya yini. Se wa best hi lowu ni wu vulaka lowu xavisaka a ti-rank-ini na lowu ma wu xavisiwaka mimiti yo karhi luwa wa le tixopeni na wona wu kahle wona wolowo wa majoro van'wani ha wu xava loko u kuma ku luwa a wu a hi wu kumi hi ya ku hi ya tixopeni hi fika hi tirhisa wona wa luwa wa majoro mara wa sefo hi nge kumi munhu a wu tirhisile van'wani va ta ku byela ku munyu wa majoro wu kahle yini hi ku a wu a wu a wu a wu vangeli ngopfu mavabyi. wa vabya mara hayi ku wu tikisela wu endla wu kahle mara lowu wo fika i wu xava exopeni wu gayiwile wu se wu wu ri kahle ingaku va chukele or munyu mi kuma ku longolongiwa kona va ta ku byela ku munyu luwa a wu kahle swi lava yini u kuma munyu wa majoro, mi nge kumi munhu a kha a haxa ejaratini ra yena or a mutini wa yena a kha a haxa hi munyu wa safe or a kha a hlamba hi munyu luwa wa safe loyi i make sure ku i hlamba yini i hlamba hi munyu luwa wa majoro. ma ni twisisa se munyu a hi xiyila ende a hi xidyoho ku tirhisa munyu ku va yi hlamba hi munyu i tirhisa munyu i haxa hi munyu a hi xiyila na loko mo hlangana na munhu u kuma munhu a kha a tirhisa munyu wa madyondza ka swilo swa yena ka swihundla swa yena a nga pfuki n'wi swo yini a nge le ku ku loyeni i va a kha yini a hunguta mindzwingo leyi nga ku teni ka yena i va a kha a hunguta yini mabadi lama ma nga ku teni ka yena because munyu luwa wa hunguta no to wu hunguta hundred percent wu hunguta mpimelo wo karhi loko ku ri ke ni la a wu fanele u humelele hi nghozi u kuma ku i lova wo vabya because va yi tirhise i tirhise munyu luwa majoro wu hunguta yini wu hunguta mavabyi wu hunguta mindzwingo na khensa ku va mi languta chanele ya Matimba Emmanuel Maloyi YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-chanel letin'wana dankie.